Ýuwaşjadan. Ýöräbileňmi? Ýok. Hä? Ýöräbileňmi? Doktor çagyraýynmy? Doktor! Kim bar, adamlar? Kömek ediň! Kim bar diýýän? Kömek ediň! Agam gutlaýan. Buşluk. Siziň gyzyňyz boldy. Ýöne bagyşlaň. Aýalyňyzy halas edip bilmedik. Jaýy jennetden bolsun.

Köýnegiň owadanlygyny alyp beräý. Diňe şu köýnegi gelinler geýýärä. Maňa şu köýnekden alyp beräý. Şu köýnegi alasyň gelýämi, gyzym? Hawa, kaka. Nesip bolsa uly okan gyz bolaňda, saňa mundanam gowusyny alyp bererin, bowamy, gyzym? Ýöne senden ýekeje haýyşt.

Ana, pulumyz amma, indi şu puly näme etmeli? Ejeme ýönem bermeli. Hawa, häzir ejeňi begendireris, men derrewjik eşigimi çalşaýyn, ondan gidýäris, bormy? Ýör. Kaka, eliňdäki paketi näme üçin aldyň-aý? Häzir bir öýe baryp, şol öýüňem gapysyny kakyp, Şu paketi gapyň öňünde goýup gaçarys bormy gyzym? Gaçarys, ol öýde kim ýaşaýaraý? Ol öýde seň ejeň iň ýakyn jorasy ýaşaýar. Gyzym, oňam edil sen ýaljak üç sanyk çagalary bar. Olaram edil biz ýaly ejesiniň ýekeje özi seredýär. Ine seret, menem saňa ýeközüm seredişim ýaly, ýöne ol ejesi seredýär. Eger biz şu zatlary bildirmän bersek, Ejeň bize eden işimize gaty begener. Şunuňmy kaka, ejem begenermi? Howwa gyzym, begener. Kaka men gelinjik boldum. Seretsene kaka, gowy gelişipdirmi? Aýtda kaka, gelişipdirmi? Gowy gelişipdir gyzym, gel. Kaka gelişipdirmi? Haladym gyzym. Gaty owadan bolupsyň. Seretsene gyzymyz nähili owadan gelin bolupdyr. Hawa hawa. Wagtyň geçişini diýsene. Ýöne men henizem gyzymdan doýup bilemok. Dogrusy gyzym ýanymda bolmasa men nädip ýaşaryn. Gözüme gyzymdan başga hiç zat görünmedi. Ahmet hiç haçan gözüňde ýaş bolmasyn. Esasy zat gyzymyzyň bagty. Gyzym bagtly bolsa menem şat bolaryn.

Bor bor gözel bolýa siz arkaýyn iberiň men häzir soňrak barýan bolýan oglanlar ýöräliňmi. E kim bilen gürleşýäňaý? Özüň abaly ýerde duraňow. Ýa genjemmi? Hawa genjeň. Ýa genjeme atçot berýäňmi? Ýok, näme satçot. Nahara geleňokmy diýdi. Menem siz arkaýyn iýiberiň diýdim. Men gijräk baran diýdim. Onnoňam entegem meň bagtyma sen bar diýdim. Näme indi şol atçot geçdigiň bolýamy? Entegem meň bagtyma sen bar? Aý, heleýguly! Diýda, sen kakyňa, ejeňe entegem meň bagtyma sen bar diýseň. Gowumy ýa erbetmi? Onsoňam seň jigiň ýaňy-ýakynda durmuşa çykdy dämi? Onnoň şol jigiňe giýewiň entegem meň bagtyma sen bar diýse, şol gowumy ýa erbetmi? Hä? Näme üçin ejelerimiz, uýalarymyz, doganlarymyz bize süýji sözli bolsalar-a gowy? Aý ýöne biz olara sähel ýumşagrak gürleşsegem gowy däl. Didarjan, meň pikirimçe ejelerimiziň, bajylarymyzyň dünýädäki iň süýji sözi mynasyp. Ýöne, gynansak-da, hemme erkek başaranok-da. Şeýle dämi, dostum? Geldim men çykyber. Bolly bolly na çykyp barýan ikimize ýetýän. Bolly. Kakamyrat. Awam. Berkez. Awam salawmaleýkim. Waleýkim assalam. Düýn öýdäki gohuňyzy eşitdim men eýgilikmi? Owalaý şol öňki Ýene işlejek diýip durarsylaý. Aýalyň işlejek diýen bolsa, näme Serwet muň, saňa kömek bolsun diýip işlejek bolýandyrda. Aý, barlaýam, sen bir başlamasana. Şu aýal maşgala öýde otursa gowulaý maňa. Serwet, biriniň çagasyny öýde alyp daňyp goýmalyk zat ýok. Eger işläsi gelýän bolsa, saňa kömek edesi gelýän bolsa, düşünişipjik, oňuşypjyk ýaşap bolýar-a. Häzir işe diýip çyksa, o sereder, bu sereder, onnoň ýene maňa şo kellagyr-da, obşi gerek däldi. Durmuşda bar-a, öz eden zadyň özüňe aýlanyp gelýär. Sen başga biriniň maşgalasyna göz gyzdyrmasaň, seňem maşgalaňa hiç kim göz dikmez. Wah, onyň-a şeýle welin ýöne muň ne bir hünäri bar, ne bir iş oňarýar bi. Şo zatlaram göz öňüne tutýan da men. Ýene şu öňki meselemi. Aha, Genje salawmaleýkim. Salam. Hawa, başga näme bolsun-a, ýene şu iş meseleleri bulaň. Oň üçin hünär hökman däl. Menem ony tikinçilikden başladym, atelýe açdym, soňam aksessuar magazin açdym. Hat has şu wagt aksessuar magazine ýanyma kömekçem gerek, men atelýede bolsam kömek eder ýaly. Ýanymda bolsun, ebe işe öwrener. Iň gowusy şo bor. Aý borlaý. Borlaý ýok bul işiňle. Bar gelne jaň et işe başladyň diý. O-da begensin. Men özüm geljegiň bilen bile äkiderinem, getirerinem saňa alada eder ýaly zat ýok. Bar. Garaşaly, gelsin. Ine Jeren jan işlemeli magzynyňy açdaý. Melek tekstil aksesuarlardan tikinçilige degişli hemme aksesuarlary tapyp bolýar. Agay. Eltbaý, Bärde işlesem-ä günde bir köýnek tikinesim gelip durarmy? Işler ýaňky aýdyşym ýaly. Kyn zat ýok, haryt satyp gezibermeli. Tawus, Harytlaram-a gaty köp eken. Men öwrenişip bilermikäm bärik? Ýaýdanar ýaly zat ýok. Bärde esasy şo tekstile degişli aksessuarlar satylýar. Galanynam gelýän klientleriň özlerem köp zatlaryň ýerlerinem bilýär. Osnownoý klientlerimiz özleri gerejik zatlaryny alýarlar. Esasy bahalary öwrenseň, esasy soralýan zatlaram kurjawalar, kristallar, ýeňe dakylýan kurjawalar, lentaly kurjwalar, gaşlar, biserler. Galan zadam wagtyň geçmegi bilen nesip bolsa öwrenersiň. Ýa bir munça ýa munça. Alo salam. Hawa we melek tekstil aksesuarlary. Gribaýediň ury ýakymly kümüş suzdaniýanyň nolunjy gatynda ýerleşýär. Irden sagat ondan agşam dokuza çenli işleýäs arkaýyn geliberiň. Bolýa sag boluň. Iň esasy zadam jaň eden muşderilerimiz bilen mähirlije gürleşip başarsaň boldy. Taus. Ýoldaşym şu gün agyr sukat berdi welin, erte gitme diýäýjek ýalak bolup durda. Kakamyrady Atahan düşündirdi. Ony alada etme. Doganyň sözünden çykyp bilmez. Gel kofýamyzy yçeli.